Azul fell-awen, lbaraka n Lmasiḥ ɣef yal yiwen d yal yiwet, akka i wid akk i d-ikecmen, akka slam Lmasiḥ ɣef yal yiwen d yal yiwet. Ass-agi nekcem-d akka cwiya zik parce que akka di lweqt nbeddel cwiya i wass-agi kan c'est une exception. Donc ɛeslama-nwen akkit i waytmaten akk i d-ikecmen. Alléluia. Aslama-k a gma, aslama-inem a wetma, mṛeḥba yes-wen. Donc si leɛḍil i d-kecmen akk waytmaten n Kumasi, aytmaten tiysetmatin, lbaraka n Yillu Sidi Ṛebbi ɣef yal yiwen d yal yiwet. Sam Baja, zul fell-ak ay izem, zul fell-ak a gma, Ṛebbi ad k-ibarek ula deg keččini. Donc ur ttɛeṭṭil ara nkumaṣi tnawend ass-agi, c'est une exception, nebɣa nkumaṣi cwiya zik parce que euh, c'est une exception i wass-agi kan. aql-aɣ sur de plateforme Facebook et YouTube donc tzemrem ad d-tini ma yella yelha ṣṣut ma yella tsellem-d bien donc ad nkumaṣi le live n wass-agi-nni Alléluia Slam lmasiḥ fell-ak a gma, slam-inek. Abbas Sayeb, azul fell-ak a Abbas. Yelha, ok, yelha ṣṣut apparemment ay d-nnan. Aslam-inek. Aslam-nwen akk ay atmaten taysetmatin i d-ikecmen akka di lewqat-agi. Lbaraka n Umeɣlal ɣef yal yiwen d yal yiwet, akken teẓram live-nni iɛeddan smeḥta akken yeɣli-d ccɣel, donc ur nelli ara, on n'était pas présent, ulac-iyi. Donc ass n Lexmis aṭas, meɛna n-annoncer-d, nenna-d dakken ur yettili ara le live i wass n Lexmis. Ur k-nettɛeṭṭil ara a yetmaten taysetmatin, apparemment le son il est excellent, le son ay d-qqaren yelha, sellen-d bien. Ok, ad nkumansi tayetmatin taysetmatin, akka si leɛḍil i d-kecmen wiyaḍ niḍen. Alléluia, Alléluia, lbaraka n Umeɣlal ɣef yal yiwen d yal yiwet. Slam lmasiḥ fell-awen akkit. Bɣan ar tluqat-agi gar ifassen n Sidi Ṛebbi i wakken d netta ara iseddun yal ccɣel akka di live wass-agi i wakken Sidi Ṛebbi d netta ara d-imeslayen ad nesɛeddi luqat ifazen di lmaḥḍar-ines di tiltin-is. Halleluya! Halleluya! Halleluya!

Sidi Ṛebbi, nessuturen ṛṛeḥma-inek, nessuturen afus-ik anezmar, ay Ameɣlal, ɣef lewqat n tmeddit-agi n tgecrirt, ibarken yes-tma d wayetma ara d-iqqimen akka kra n lewqat. Sidi Ṛebbi, ad tessuturen, Sidi Ṛebbi, ddehna n ṛṛuḥ-ik ɣef live boss-agi, i wakken ad iɛeddi di talwit. A Sidi Ṛebbi, ad tazeḍ afus-ik daɣen ɣef ayetma-ten, d taysetmatin.

Ad nsen akka yiwen ccna i d-iqqaren lɛaḍima i izimer. Akka iqqar-d wul Sidi Rebbi akka deg Ɛebṛaniyen, inak, inak mačči d idammen n yizgaren neɣ iɣersiwen i izemren ad kksen akka ad ɛfun ddnubat, meɛna d idammen n Yasuɛ Lmasiḥ i iɛfun ddnubat. Akka d Yasuɛ Lmasiḥ i d ittusemman izimer n Rebbi ɛlayen. I bɣiɣ akka ad s-nini lɛaḍima, ad s-nini lɛaḍima, lɛaḍima i Yasuɛ Lmasiḥ.

D tazmert ay agellid igelliden. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, il est digne, yuklal l'azima, yuklal l'shan, yuklal l'qaddar, yugellid, igelliden akka. Sidi Rebbi, tanemmirt ɣef ṛṛeḥma-k, tanemmirt ɣef leɛnaya-k, tanemmirt imi d-tefkiḍ izimer n leslak, Yasuɛ Lmasiḥ i yemmuten fell-aneɣ nekkni yellan d imcumen, nekkni yellan ur nuklal ara meɛna tefkiḍ-aɣ-id s ṛṛeḥma-inek ṛṛeḥma-inek i ɣ-d-inudan fell-aneɣ ṛṛeḥma-inek i ɣ-iselken d ṛṛeḥma-inek i d-yerzan ar ɣur-neɣ a baba Ṛebbi nḥemmed-ik tameddit-agi nburek a baba Ṛebbi isem-ik di tlemmast-nneɣ di lewqat-agi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ Alléluia Bɣiɣ akka ad d-ncend akka yiwen n ccna sɣur yiwen n gma-tneɣ akka gma-tneɣ Zahir akka nettsellmen fell-as akka yesɛa snat yessi-s akka

Alléluia, baba Rebbi, rran awal-ik ara d-nferq akka di lewqat-agi, ad d-nessuter tiltin-ik, ad d-nessuter a baba Rebbi ddehana-k, a baba Rebbi i wakken awal-ik ad d-izreɛ tameddit-agi, awal-ik ad yili d lbaraka, yessetma d wayetma, d kečč a baba Rebbi ara isersen rruḥ-ik a baba Rebbi af yimi-w, i wakken am imeslayen ara d-iffɣen seg yimi-w ad ilin d lbaraka i waytmaten d taysetmatin, a baba Rebbi barek awal-ik ara d-nsel di lewqat-agi, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ.

wakken ad nunkuraji wiyaḍ akka ma yella gma-k akka ixeddem taɣawsa neɣ acu yelha ad tunkurajiḍ eh, nxuṣ akka surtu di tmetti-nneɣ akka nekk deg yiwet n tmetti neɣ la société eh, ur ttreḥḥim ara eh, di yal meslay akka qual découragement ma nettmuqal akka deg iberdan lemtel ad nefk kan une image d axxam akka neɣ yal tamurt tettḥewwis i wakken ad tebnu tamurt-is akka ttalin-d akka des édifices neɣ lbaṭimat tettɛaraḍ i wakken akka ad tili xir tmurt niḍen donc d ayen imi neqqar lebni yewɛar ayetmaten lebni yettaṭṭaf lweqt aṭas s lketṛa i wakken ad d-yili i wakken ad tesselḥeq tmurt ad tebnu akka les infrastructures ad tebnu likulat iɣerbazen ad tebnu akka luzinat

akka ad thuddeḍ wiyaḍ donc yeqqar-d wul sidi rebbi ili-kun d wid ibennun mačči d wid yetthuddun bɣiɣ ad nkummasi akka ṣeddart-agi deg wawalen n rebbi ad nwali d acu d-iqqar wul n sidi rebbi ɣef ayen yeɛnan lebni ɣef ayen yeɛnan imeslayen akka ilaq ara imeslayen-nneɣ ad ilin d imeslayen yetthuddun iqqar-d les proverbes chapitre 18 verset 4 les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes la source de la sagesse est un torrent qui jaillit

inak d aman am akken d aman d lqayen i d-ittfeggiḍen akka sdaxel-is donc aytmaten taysetmatin mi ara d-iffeɣ umeslay seg-k neɣ mi ara d-iffeɣ agma awetma ilaq ad teẓreḍ belli yesɛa tazmert am akken d asif c'est un torrent yettruḥu-d akka imeslayen eh, s telqayt deg wawalen sidi Rebbi acḥal eh, telha tɣimit akka d yemdanen yezmer d-tafeḍ akka llan kra n yemdanen ma tettemyafiḍ ur tettixxiḍeḍ ara fell-asen tellement ad teqqimeḍ yid-sen euh, ils sont édifiants akka ttunkurajin c'est des gens euh, sɛan iles ẓiden ttunkurajin euh, akka ad temmeslayeḍ yid-sen ur tɛegguḍ ara ma llan kra llan deg yemdanen akka teqqimeḍ yid-s ad tḥasseḍ i taẓẓayt ad tḥasseḍ tfecleḍ teɛyiḍ akka yeqqar-d wun sida rebbi yefka-d yiwen lemtel di luqa ɛecra yiwet yiwet akka teqsiṭ akka i yeḍran ɛecra tmaniw tlatin tnin u rebɛin nezmer ad tt-id-nwali teqsiṭ-agi deg wawal n Sidi Rebbi Il comme Jésus était en chemin avec ses disciples et entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Il avait une sœur nommée Marie

Ote, Qadouan Sidi Rebbi inek deg ubrid nsen ɣer temdint Lqud Sidna Ɛisa yekcem ɣer yiwet n taddart yiwet n tmeṭṭut isem-is Marta teɛreḍ-it-id ɣer uxxam-nsen inek tesɛa weltma-s isem-is Meryem qqiment ɣer iḍarren n Yasuɛ Lmasiḥ ttmeslayent i wawal-is neɣ Yasuɛ Lmasiḥ i wayen d-iqqar Marta tqeddec yečča-tt ccɣel tusa-d ɣer Yasuɛ Lmasiḥ tenna-as a Sidi Ɛni ur k-tewqiɛ ara lmeɛna imi iyi-teǧǧa weltma ad tqeddec weḥd-i? Ini-as ad tekker ad iyi-d-tɛiwen. Yasuɛ Lmasiḥ yerra-yas, A Marta, a Marta, tettḥebbiṛeḍ, tettqelliqeḍ deg yiman-im ɣef aṭas n tɣawsiwin, lameɛna yiwet kan i iṣeḥḥan. Meryem teṭṭef, textaṛ, tin akin yelhan, yiwen ur yezmir ad s-tt-ikkes.

Akka taɛwin tufa imeslayen ifazen, akka sar tanma tufa imeslayen isseǧhaden, tufa imeslayen-nni d imeslayen ixulfen, tufa d taɛwint, d taɛwint akka ma teqqim akka d Yasuɛ Lmasiḥ, d taɛwint imi tesmeḥsis akka, tuǧwed akka i terwiḥt-ines, d ayen i s-yettaken afud. Acḥal tikal i nekkni tikwal Nzemmer ad nili d tiɛwinin a yetmaten taysetmatin s imesulayen mi ara teqqimeḍ akka d umdan, asku d asteqsi ara tefkeḍ iman-ik, asku keččini d taɛwint, asku telliḍ si ṣṣenf-nni i yettmuddun tudert i imdanen neɣ telliḍ si ṣṣenf-nni i yesseɛyayen imdanen. Donc yeqqar-d Uwansida Rebbi ma d Marta tetqelliq yeţţa-ţ ccɣel, ma d Meryem teqqim, yenna-yas Yasuɛ Lmasiḥ textar tɣawsa-nni ifazen donc taɣawsa ifazen ay atmaten taysetmatin mi ara teqqimeḍ akka d umdan yesɛa iles ẓiden yesseḥlawen akka d imeslayen yettaken afud d ayen ara k-yefken d ayen ara k-yerfden akka sidi rebbi yessawel-aɣ-id i wakken ad nili si ṣṣenf-agi ad nili si ṣṣenf-agi am yasuɛ lmasiḥ-nni i yettmuddun tudert akka kra n win ad s-isellen kra n win i d wama yeqqim akka ad yeqqim yid-s yettawi-as tudert yettawi-as-d lǧehd yessarameɣ sidi rebbi ad nili seg wid akka yettakken afud i wiyaḍ yettakken axaṭer aṭas i ifeclen aṭas i yeɛyan mi ara yeqqim akka umdan ilaq ad yesteɛfu ilaq ad yeqqim umdan arifek ad yaf tudert ad yaf euh, l'encouragement ad yaf euh, vraiment des solutions ad yaf euh, des encouragements si lǧiha-inek a gma a wetma halleluya Nkemmel deg wawal n Sidi Ṛebbi di Les Proverbes chapitre 18 verset 7 yettmeslay-d dima ɣef imeslayen acu i d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi yenna-ak la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme imi n umehbul d ssebba n twaɣit-is lehduṛ lehduṛ-is d ticerket i terwiḥt-is aytmaten taysetmatin

mi ara d-mmeslayen akka, Sidi Ṛebbi yebɣa ad nili d wid yesɛan lḥikma, yeẓẓal i wakken ma yella tettɣawaleḍ akka, tettḥiriḍ ad d-tiniḍ imeslayen akka, tesseɣlaṭeḍ s yimi-k, yezmer ad tjerḥeḍ wiyaḍ, yezmer ad tqerḥeḍ wiyaḍ, mi yeqqar-ak Sidi Ṛebbi, yenna-ak La bouche d'un sensé cause sa ruine, yenna-ak tettawi-as-id ahuddu akka, win ur netɛeqqel ara. Inag ma d icenfiren-is, inag d ticerket akka i terwiḥt-is. Aytmaten taysetmatin, aṭas n lketara n yemdanen akka tettruẓu lɛilaqa gar yemdanen s sebba n yimi aytmaten taysetmatin. Ayen ara d-tessufɣeḍ yezmer ad ibnu wiyaḍ, yezmer ad isdakel, ad isdakel akka imdan ad yezdi yezmer ad ifreq yezmer ad ihudd iles-nneɣ aytmaten d amcum imi nneɣ yezmer ad yili d ayen ad d-yawin ayen n diri akka ikemmel wawal n Sidi Ṛebbi muqlet diɣen ɣef yiles ɣef yimi d acu d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi di les Proverbes chapitre 15 verset 4 inek la langue douce est un arbre de vie mais la langue perverse brise l'âme inek wawal n Sidi Ṛebbi iles ẓiden Inek d ttejra d tudert, ma d iles iqebḥen yettruẓu tarwiḥt. Inek hudu al-lisan caǧarat u ḥayat, yemtel-itt-id wawal n Sidi Ṛebbi am wakken d ttejra n tudert. Inek wa aɛwa ǧahu ţaḥqun fi ṛṛuḥi, d acu ixeddem yir yimi yal yiles ay atmaten taysetmatin, iles nama d-tiniḍ imeslayen n diri d acu ixeddem yettruẓu akka tiṛwiḥin.

ahat qnan ad qejment ahat ɣef ssebba n ṣṣifa-ines neɣ ssebba n lɛib i yesɛa donc anect-nni yettawi-as-id lǧerḥ yettuɣal apre amdan-nni ad tafeḍ lekthara n yemdanen akka ttḍerrifen iman-nsen ad tafeḍ sɛan anondikap neɣ tseḍḥin akka sɛan la timidite ad txeẓreḍ ssebba n wacu llan d imdanen i ten-ijerḥen iles aytmaten yettruẓu tirwiḥin aytmaten taysetmatin yeqqar-d wawal n Sidi Rebbi diɣen dima ɣef yiles

akka ina kra n win ixeddmen akka lmut ay tmaten taysetmatin lmut tudert attan deg yiles akka iles yezmer ad d-yawi tudert yezmer ad yunkuraj yezmer iva idifye une personne yezmer ad yefk afud yezmer ad d-yerfed iles daɣen ay tmaten iqebḥen yezmer ad ihud tarwiḥt aṭas n terwiḥin i yettwahudden akka ssebba n yiles ay tmaten taysetmatin

yesɛa des problèmes daxel lefwayi-ines yettwahud akk daxel yesɛa ugur akka d imawlan-i asmi yella meẓẓi smeḥtiyi donc asmi meẓẓi urgaz-agi-ni d acu i s-yeḍran donc asmi meẓẓi urgaz-agi-ni talmu iɛac-d di temẓi-ines il a été découragé akka yekker-d di yiwet n twacult yekter ccwal yettnaɣ baba-s d yemma-s donc yekkat-it baba-s Donc acetni si temẓi-ines yesɛedda des problèmes baba-s d asekṛani à chaque fois ara d-ikcem s axxam ixeddem-asen akka ccwal acetni iǧǧa lateṛ argaz-agi asmi après bien sûr asmi meqqer donc i temẓi-ines diɣen iqqar-as yettqejjim-it baba-s ttqejjiren-t imawlan-nnes akka s yir meslay qqaren-as d lmuḥal ad tneǧǧḥeḍ Argaz-agi asmi meqqer yesɛa aṭas des problèmes akka di daxel n twacult-ines, des difficultés, il est violent, yuɣal yuɣal ula d netta ayen akken i d-yesɛedda yuɣal yerfa diɣen ixeddem yekkat dderya-ines, acḥal d imdanen akka tafeḍ yekkat dderya-ines, yekker anect-nni yekka-as-id si temẓin-is balak yettwajreḥ balak yettwaqreḥ, anect-nni yuḥwaǧ ḥellu, donc d ayen i s-yeḍran i urgaz-agi, donc twalam ayetmaten-iles Yezmer ad ad yebnu amdan, yezmer ad yeǧǧ lafarsi de génération en génération, yezmer akka iswi neɣ neɣ azekka n urgaz-nni ad ibeddel akk, akka liḥala n urgaz-nni asmi ara yezweǧ ad yesɛu des problèmes, akka ma yella yiwen yettwajreḥ si temẓi-ines yewwi-d si temẓi-ines lǧerḥ, yewwi-d akka imeṭṭi, yewwi-d lqerḥ, yeqqaz deg-s akka lǧerḥ, yella win t-ijerḥen, annect-nni yezmer ad s-yili d ugur ɣer zdat aytmaten tiysetmatin ɣef aya ilaq ad nḥader aytmaten ayman-nneɣ ɣef ayen i d-neqqar akka acḥal acḥal akka d tilawin neɣ acḥal daxel deg ixxamen li fwaye akka ad tafeḍ ad tt-yessefqeɛ mmi-s dɣa ad s-tedɛu imi-s ad s-tini ruḥ awer awer trebḥeḍ ad s-tini neɣ ad s-tedɛu akkagi imi-s ad s-tini awer tneǧḥeḍ Donc, imsilayen-agi ara d-nini ayetmaten taysetmatin, yesɛa l'impact akka di rruḥ ayetmaten taysetmatin. Aɛdaw acu ara yexdem ad d-iṭṭef ameslay-nni i d-tenniḍ akkenni, xaṭer d aqerri. Akka tenniḍ d yir meslay ɣef mmi-k, ad s-tiniḍ i mmi-k kečč d aɛeggun neɣ keččini werǧin ad tneǧḥeḍ, neɣ yeḍlem akkagi di lḥaǧa, dɣa ad tqejjmeḍ s yiles-nni. Anect-nni ayetmaten d aqerri, di rruḥ cciṭan ad d-iṭṭef imeslayen-nni

Yeffeɣ-as-id d abandi, akka, yeffeɣ-as-d d amdan, yeffeɣ i ubrid, yuɣal yettaggerri s yimdanen. Twalam, donc, ayetmaten, taysetmatin, yezmer, ayen ara d-nqerri, yezmer ad yesɛu l'impact, akka, di tudert-nneɣ, ayetmaten, taysetmatin, yezmer ayen ara d-tiniḍ, akka, c'est pour ça d-iqqar wul n Sidi Rebbi, Ili-kun seg wid ibennun, mačči seg wid itthuddun, ayetmaten, taysetmatin. Alléluia, Alléluia. ilaq ad nḥader iman-nneɣ ɣef dderya-nneɣ d acu ara d-nqarr akka ɣef fell-asen akka ad tqarr-id ayen a gma a wetma neɣ a wetma kemm i d-ittwalin akka di lewqat-agi il faut confesser neɣ qarr-id akka-gini qarr-id neɣ euh, proclame-id akka tudert ɣef mmi-k akka ṭṭef euh, mmi-k in-as euh, s isem lmasiḥ ad tenǧeḥeḍ ad terriusiḍ ɣer zdat akka werǧin ad tiniḍ akka i mmi-k ur tenǧeḥeḍ ara ur trebḥeḍ ara Akka anect-nni diri-t ayetmaten taysetmatin yeqqan illi d wid ibennun mačči d wid yetthuddun akka ayetmaten taysetmatin il faut toujours qu'on fasse akka eh, ayen yelhan ɣef dderya-nneɣ iqar-d wawal n Sidi Rebbi diɣ mi ara nruḥ akka eh, di Efizyen iqar-d wawal n Sidi Rebbi muqlet acu d-inna

A gma, a wetma, Sidi Ṛebbi-k iqqar, Dɛu s lxir i wid i k-ikerhen. Dɛut s lxir, ur deɛɛut ara s cceṛ. Barket, ur neɛɛlet ara. Bariku ɛala lladina yeṭṭehidunakum bariku wa laa telɛinu, i d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi. Ilaq ayetmaten d taysetmatin imeslayen ara d-yetteffɣen seg yimi-nneɣ d imeslayen yettawin lbaraka, yettawin tudert. Proclame-d la bénédiction ɣef arraw-ik akka d acḥal tikkal tzemmer ad terfuḍ, tzemmer ad tzeɛfuḍ, mi ḥader ad d-temmeslayeḍ imeslayen n diri, malédiction akkagi neɣ ilaq ad teẓrem ayetmaten taysetmatin mi ara d-teqqarriḍ akkagi ɣef umdan neɣ ad yexdem-ak ccer neɣ aṭas n yimdanen sɛan uguren di tudert-nsen, dɛan-asen s ccer akka imdanen,

Ur ilaq ara ad d-iffeɣ yir wawal deg yimi-nwen, meɛna init ili-ken akka neɣ meɛna init-d kan imeslayen isehlen s wayes ara sfaydin wiyaḍ ara slen yerna ad nernin di liman. Ma yella imeslayen-inek a gma d imeslayen ara ihudden wiyaḍ ur sen-rnayen ara akka inek ma yella wawal Sidi Rebbi ur d-itteffeɣ ara seg yimi-nwen ma yella wamek ur d-itteffeɣ ara yir meslay akka bɣiɣ dɣa anẓal ɣef annect-agi a Sidi Rebbi wakken ad iqegged akka in-as a Sidi Rebbi qegged imi-w akka ma yella ad d-iniɣ yir meslay

Ma teṛuman kim di la société, neɣ qlilit imdanen yeţţunkuraǧin wiyaḍ. Akka s tanmirt-inek ifaz ccɣel i txeddmeḍ. Donc dima ttilin akka wid yeţṛuẓun wiyaḍ. Annect-nni diri-t d ayen mačči sɣur Sidi Ṛebbi, meɛna sɣur Cciṭan. Ilaq ad teẓrem ayetmaten taysetmatin, Cciṭan izerreɛ ayen n diri, izerreɛ yir mmeslay i wakken ad iṛeẓ, i wakken ad ihudd tiṛwiḥin. D ayen i d-qqareɣ ayetmaten taysetmatin, ilaq ad nili seg wid ibennun mačči seg wid akka iţhuddun. Inak ma yella umek imeslayen ibennun, ma yella d ameslay ara ibennun wiyaḍ, ilha, ma yella ad txemmeḍ en commentaire euh, i walbaɛḍ akkagi ad tuhuddeḍ, i wacu-t, d acu i yesɛa lmeɛna ukummontaire-nni, d ayen n diri kan i tebɣiḍ, euh, donc annect-nni ayetmaten taysetmatin yettbeggin-d liḥala n rruḥ n umdan, ma yella d ayen yellan daxel n wul i d-yessuffuɣ umdan, ma yella daxel umdan yesɛa tismin, ad twaliḍ amdan ixeddem lḥaǧa tusmeḍ daɣ deg-s neɣ twaliḍ tameṭṭut eh, d tilawin tessewway eh, tusmeḍ deg-s daɣ txedmeḍ un commentaire n diri wakken ad tdikurajeḍ diri-t wanect-agi d ayen eh, sɣur cciṭan aytmaten cciṭan acu ixeddem yetthuddu tirwiḥin yetthuddu imdanen yettejraḥ imdanen nekkuni sidi rebbi yessawel-aɣ d aytmaten taysetmatin ad nili si ṣṣenf akka ibennun mačči si ṣṣenf yetthuddun

Iqar-d wun Sidi Rebbi, diɣen nkemmel akka ɣef ɣef yir meslay neɣ iqar-d di Romain chapitre 14 verset 19, Ainsi donc cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. S wakka ihi ad nadit ɣef wayen ara d-yawin lehna d wayen ara d-isnernin di liman. Ilaq ad nadiɣ, nekkini illan d mmi-s n Sidi Ṛebbi, ad nadiɣ i wakken ayen ara d-yawin akka lehna, ayen akk i d-ittawin lehna, ayen d-isrusuyen lehna, ayen d-ittawin akka talwit i yimdanen, inak diɣen contribuer à la paix et la l'édification mutuelle, ayen yesnernayen akka yettawi-d lehna, yerna yesnernay akka gar waytmaten. Nekkni s waytmaten ilaq ad nettemyunkuṛǧi aytmaten taysetmatin. Ma twaliḍ deg umak icennu neɣ ma twaliḍ deg umak akka ittḥemmid Sidi Ṛebbi neɣ aqeddac n Ṛebbi neɣ ixeddem taɣawsa, encourage-it akka, ẓẓal fell-as, efk-as imeslayen d'encouragement, axaṭer anect-nni aytmaten taysetmatin d ayen ara ara yesnernin eh, ldoni n umdan xaṭer ma termarkim mi ara tiliḍ akkagi txeddmeḍ taɣawsa tu es encouragé donc d anecni ara k-yefken agma awtma i wakken ad tazeḍ ɣer zdat l'encouragement aytmaten tisetmatin mi ara tettencouragiḍ amdan smeḥtiyi donc c'est un problème dagini ok

ledoni-nnes ad t-yesnerni. Mi ma yella s-découragé, ad yuɣal ad yefcel. Akka, anect-nni yezmer ad t-iruẓ, yezmer akka llan imdanen sɛan des dons, sɛan des capacités d timeqranin mi ttwahuddun sɣur imdanen. Donc, ur nella ara, ur ilaq ara ad nili si ṣṣenf-agi. Diɣen yezmer ad d-tafeḍ daxel n twacult ayen d-yinin lektra lan d irgazen akkagi ad tafeḍ argaz yezmer ad s-yini yir meslay tmeṭṭut-is ad tijraḥ neɣ ad tihudd neɣ tameṭṭut ad tini i urgaz-is n'importe quoi s imi-s anect-nni yettruẓu ay atmaten n lɛilaqat yettawi-d lǧerḥ deg umdan yettuɣal appareil de l'amertume yettuɣal d terẓeg yettruẓu akka les relations ay atmaten taysetmatin Si pursa i tmaten taysetmatin ad nḥader ɣef ayen i d-neqqar daxel n twaculin-nneɣ, ɣef ayen i d-nettmeslay akka, ur ilaq ara ad nili diɣ si ṣṣenf-nni yettnaɛilen. Ass-agi llant-d i ṣusyiti akka anda yella lketṛa n ddin, yella cciṭan s waṭas, d ttnaɛalen igduden. akka eh, s kamel d anɛal i ttnɛalen igduden yaq ad teẓrem belli imdanen mi ara ttnɛilen imdanen d nutni i yettwanɛalen akka mi ara tettbarakeḍ ad tettuburkeḍ ma ma yella d anɛal i tettnɛaleḍ d acu-nni eh, d ayen ay txeddmeḍ d ayen tzerɛeḍ s yimi-k ara d-tɣelteḍ gma a wetma eh, ssarameɣ di sidi rebbi ad nili seg wid ibennun mačči d wid

neɣ d argaz daxel twacult-inek, daxel couple-inek, euh, tu dis n'importe quoi i tmeṭṭut-inek, neɣ d tameṭṭut teqqar n'importe quoi i urgaz-is, bɣiɣ neẓẓal i wakken aẓar-agi neɣ imeslayen-agi yetthuddun ad rẓen di, di twaculin-nneɣ. Akka ad nili seg wid, nes a Sidi Ṛebbi ḥkem ɣef yimi-w, i wakken mi ara d-mmeslayeɣ ad d-awiɣ tudert i wid, i lɣir-inu, i wid i d-ittmaqalen. A Baba Ṛebbi, akin tẓalleɣ di lewqat-agi, ɣef kra n gma i yesɛan ugur a sidi rebbi di temẓi-ines a sidi rebbi d-yeddren ahat yettwajreḥ ahat a sidi rebbi yettwaqerreḥ a sidi rebbi sɣur imawlan-ines ahat yedder-d a sidi rebbi ahat di temẓi-ines ahat di lakul a sidi rebbi sɣur akka wiyaḍ-nniḍen ahat ḥeqren-t neɣ nnan-as imeslayen akka ur ndiri ahat nnan-as ur tecbiḥeḍ ara sidi rebbi ahat yewwi-as-id anect-agi n handicap daxel neɣ leḥya di temẓin sakin tẓalla ɣef rruḥ n leḥya ɣef id yesɛan ugur akka di problem i tudert-nsen sidi Rebbi xaṭer llan wid i ten-yerẓan a baba Rebbi ad d-tawiḍ ḥellu tameddit-agi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ akin tẓalla ɣef id akk a baba Rebbi ɣef likupl a sidi Rebbi ḥnin ama d argaz ama d tameṭṭut i d-ittmaqalen di lewqat-agi i wakken vraiment ẓẓulagen deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ i wakken wessetma d wayetma ad ilin d wid ibennun mačči d wid ittheddun. A Baba Rebbi ur ttaǧǧa ara i yir ameslay ad d-iffeɣ deg-neɣ, a Baba Rebbi imeslayen-nneɣ imi-nneɣ ad ili d ttejra n leḥlu, ad ili d ttejra n tudert d ayen ara d-yawin lbaraka i wayetmaten d taysetmatin. A Baba Rebbi err-aɣ seg wid ibennun mačči seg wid itthuddun. Efk-aɣ a Baba Rebbi ad nili d lɛinṣer n tudert, ad nili d taɛwint yettfeggiḍen ma d taɛwint n tudert, d taɛwint n lbaraka, d taɛwint kra n win ara yessnen imeslayen-nneɣ, a Baba Rebbi ad ilin d imeslayen édifiants, a Baba Rebbi ɛziz, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Rebbi qleɛ akk ayen izreɛ weɛdaw akk deg yimi-nneɣ, yer meslay, a Sidi Rebbi, ayen i d-neqqar seg yimawen-nneɣ, a Baba Rebbi fek-aɣ tazmert, ččar-aɣ d leḥmala iwakken ad nḥemmel, wid i ɣ-ikerhen, i wid i ɣ-iḍurren, wid i ɣ-ijerḥen, a Sidi Ṛebbi, ur sen-ttara ara cceṛ, ur sen-ttara ara iles-is i rmeslay, meɛna ad ad Ṛebbi imeslayen-nneɣ ad ilin d imeslayen ḥlawen, d imeslayen yelhan, a Sidi Ṛebbi, deg waytmaten d taysetmatin, au nom du Seigneur Jésus, Halleluya, Halleluya, Halleluya.

akka llufan yellan am netta di lakul aṭas i yettwajerḥen di lizikul akka igerdan ttejraḥen-ten après neɣ ad yesɛu peut-être yesɛa tuɣmas akkagi ur tecbiḥ ara ad as-yini ur tecbiḥent ara tuɣmas-ik neɣ yesɛa lɛib akkagi-nni ttqejjiment donc annect-nni aqejjem-nni yettawi-as-d un handicap di lḥayat-is bɣiɣ neẓẓal ɣef kra n win yesɛan un handicap akka d leḥya yewwi-t-id si temẓi-ines i wakken ad yeḥlu tameddit-agi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. A Baba Ṛebbi, ad k-nettẓalla ɣef kra n win yettwajerḥen. A Baba Ṛebbi, si temẓi-ines yewwi-d, a Baba Ṛebbi, lǧerḥ, a Sidi Ṛebbi, di temẓi-ines, asmi meẓẓi, ama lǧiha n yimawlan-is, ama lǧiha n laṣusyiti, a Sidi Ṛebbi, d kečč ara t-isseḥlun, d kečč ara as-d-ifken, a Baba Ṛebbi, ḥellu, tameddit-agi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. A Baba Ṛebbi, nekk nettẓallaɣ au nom du Seigneur Jésus, iwakken ad iqelleɛ akk waẓar n wayen akk icemten, n wayen akk n diri di, di tudert, di lḥayat n gma. Sidi Ṛebbi, nekk nettẓallaɣ ɣef wid yesɛan des problèmes n leḥya i tudert-nsen, neɣ sɛan des problèmes si temẓi-nsen, axaṭer ttwajerḥen, ttwahudden. A Baba Ṛebbi, ad ten-tbeddleḍ, ad ten-tqeɛɛdeḍ, ad tesseḥluḍ lǧerḥ-nsen deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Halleluya! Halleluya! Haliluya, akka uqbel ad nekfu akka aytmaten tisetmatin bɣiɣ ad nesɛeddu un temps akka n tẓallit ɣef kra les sujets de prière bɣiɣ ad ten-nawi di tẓallit akka bu aytmaten tisetmatin. Donc ul Aïd Ma'amri inek bɣiɣ ad tẓalleḍ a gma Inek ẓẓal fell-i aql-i eh, helkeɣ akka inek lehlak akka eh, nẓẓal fell-as ulɛid maɛmri donc s liman a gma eh, i keččini d-ittmaqalen akka sers afus-ik akka s liman anẓal a gma fell-ak deg isem n yasuɛ lmasiḥ i wakken ak d-ifk ḥellu au nom du seigneur jésus halleluya A baba Ṛebbi, wwiɣ-n argaz-agi ger ifassen-ik i ihelken, a baba Ṛebbi, di lewqat-agi, d kečč ara as-d-ifken ḥellu s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. A baba Ṛebbi, ad k-nettẓalla, a baba Ṛebbi, ɣef, a Sidi Ṛebbi, ɣef waṭṭan-is, a Sidi Ṛebbi, n urgaz-agi, i wakken ad yeḥlu, a Sidi Ṛebbi, ad as-d-tmuddeḍ ccfa di lewqat-agi, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. A baba Ṛebbi, nneḥla di leǧruḥ-ik, tewwiḍ meṛṛa lehlakat-nneɣ, lqerḥ-nneɣ, i di lewqat-agi, a Yasuɛ Lmasiḥ, ad teddmeḍ, Lehlak n wergaz-agi, a Sidi Ṛebbi, aṭṭan ines ad iṛuḥ, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Ṛebbi, akken ttẓallaɣ ɣef lehlak-is, a Sidi Ṛebbi, di lewqat-agi, iwakken ad ifsi, ad iṛuḥ am udfel, s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Ṛebbi, xaṭer taẓallit n uḥeqqi tesɛa tazmert. Umneɣ belli ma neddukel di tẓallit, a Sidi Ṛebbi, tselleḍ-d i tẓallit-nneɣ. Neddukel d waytmaten d taysetmatin, a Sidi Ṛebbi, ad d-nessuter ṛṛeḥma-inek, a Baba Ṛebbi, ɣef wergaz-agi, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, Au nom du Seigneur Jésus.

baba rebbi d kečč i d bab n tmusni d kečč i yettellin l'intelligence di lewqat-agi baba rebbi ad telliḍ l'intelligence n teqcict-agi sida rebbi ɛzizen di lewqat-agi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ ad telliḍ akk l'intelligence n warraw-ik di si kra n win n gma neɣ d wetma i d-ittmaqalen akka yesɛa mmi-s ad yesɛeddi les examens ussan-agi d le bac neɣ d le BEM neɣ d la sixième Sidi Ṛebbi ad nessuturen i wakken d keččini ara sen-d-ifken tamussni, kečč ara sen-d-ifken a Baba Ṛebbi lefhama, lekyasa, kečč ara sen-d-kksen akk letrak neɣ lxuf ass-nni, l'examen, i wakken ad iɛeddin di talwit, ad tt-ssihleḍ a Sidi Ṛebbi fell-asen, a Baba Ṛebbi a k-nettẓalla ɣef dderya n waytmaten i wakken ad neǧǧḥen u ad reusin di lḥayat-nsen ad ilin d lbaraka i twaculin-nsen, burek a Baba Ṛebbi leqraya-nsen, burek ɣer lefhama-nsen, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ.

Yezmer ad d-magreḍ uguren, axaṭer lebɣi n Rebbi d acu-t, d akken yiwen yumen ad yaɣ tin yumnen s Yasuɛ Lmasiḥ. Ad teɛdim la foi, nag Yasuɛ Lmasiḥ d acu? Lxilaf neɣ d acu? Yella lxilaf gar tafat la akked ṭṭlam, ur zmir ara tafat la akked ṭṭlam ad ddaklen ayetmaten taysetmatin. Azekka mi ara tɛiceḍ akka d yiwen ur numin ara s Yasuɛ Lmasiḥ, keččin i tumneḍ, neɣ tameṭṭut ma tumen s Yasuɛ Lmasiḥ argaz-is ur yumin ara, ad sɛun uguren deg wayen yeɛnan liman ama d dderya-nsen,

d baz biblik ay tmatin tayessetmatin mačči d aṣurdin i yesɛan azal mačči d lmadda neɣ d lacer axaṭer yenna-ak celui qui sème pour sa chair récoltera pour sa chair akka bɣiɣ ad neẓẓal i wakken Sidi Ṛebbi ad yili di lebɣi ad neẓẓal ɣef wetmaten-nneɣ ad neẓẓal ɣef taysetmatin-nneɣ wagi c'est juste un encouragement i waytmaten d taysetmatin en général akka iwakken eh, ad nadi lebɣi n Sidi Rebbi baba Rebbi akin tẓala ɣef yelli-s Umeɣlal i d-issutren taẓallit ɣef li blokaj ayen yeɛnan zzwaǧ-is a Sidi Rebbi di lɛilaq aynas a Sidi Rebbi twalaḍ à chaque fois Sidi Rebbi tettenǧiḥ ara deg wayen yeɛnan zzwaǧ à chaque fois le rhum des relations ttruẓunt am akken ur tettavansi ara baba Rebbi ad tekkseḍ akk li blokaj yellan di lḥayat-in seg wayen yeɛnan zzwaǧ-is, ama d nettat ama d tiysetmatin merra i d-ittarun i yuḥwaǧen taẓallit, a Sidi Ṛebbi, a Baba Ṛebbi d kečč ara ad d-isferḥen taysetmatin-nneɣ, a Baba Ṛebbi, di zzwaǧ-nsent i wakken ad tent-tessemlileḍ, Sidi Ṛebbi, d yergazen, a Sidi Ṛebbi, yellan ɛla ḥsab wul-ik, wid i k-iḥemmlen, wid i k-yettagaden. si Rebbi akin ttẓallaɣ diɣen a baba Rebbi wakken d lebɣi-inek ara xedmen mačči d lebɣi n tnefsit-nsen a Sidi Rebbi ad nadin a baba Rebbi ɣef ayen illan d les valeurs-inek ɣef ayen illan d timmad-inek ɣef ɣef tukciwin-inek ɣef ayen illan d leḥmala-inek ɣef ayen illan a Sidi Rebbi d lehhu-inek a baba Rebbi burek a baba Rebbi akk taysetmatin yesɛan neɣ aytmaten yesɛan les blocages ur zwiǧen ara baba Rebbi d kečč ara sen si ldillin tibbura d izwaǧ-nsen a Sidi Ṛebbi rẓiɣ akk li blokaj yellan di lḥala di tudert-nsen neɣ kra lpakt yettwaxedmen fell-asen neɣ kra uḥeckul neɣ kra n ssḥur a Sidi Ṛebbi yellan fell-asen deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ ad ifsex au nom du Seigneur Jésus a Baba Ṛebbi ldi tibbura i warraw-ik d yessi-k au nom du Seigneur Jésus Alléluia

Euh, ɣef les blocages yettilin deg waytmaten d taysetmatin aṭas i yesɛan des blocages dans leur vie akka ad tidiren ṣṣenf akka des blocages c'est sûr ma yella tettidireḍ des blocages dans ta, ta vie am akken tezziḍ deg uneẓruf donc il y a un problème spirituel ilaq ad terrigleḍ tudert-inek amek ara terrigleḍ s ttuba akka ẓẓal rebbi ak d-yesneɛt anda yella tessexsareḍ anda yella tdennbeḍ Qɛed akka tikli-inek a gma awetma, certainement ad tneǧḥeḍ akka ɣer zdat ma yella vraiment ẓẓal i wakken Sidi Rebbi ɣef les blocages i wakken ad kksen i lḥayat-inek di tudert-ik. Ad nẓal a gma awetma, ad nẓal ɣef wetmaten-nneɣ akka i d-yessutanen taẓallit di Ḥnussi akka i tudert-ines. A Sidi Rebbi akken ttẓalla ɣef les blocages n waytmaten d teysetmatin en général, ɣef wid i d-yettidiren des blocages di tudert-nsen, a Sidi Rebbi vraiment ttezzin deg uneẓruf, a Sidi Rebbi à chaque fois ara xedmen taɣawsa ur ttneǧǧiḥen ara, à chaque fois a sidi rebbi ara zzelen a sidi rebbi ur ɣellten ara a baba rebbi deg isem n yasuɛ lmasiḥ a baba rebbi ad tekkseḍ liblukaj agi ad tekkseḍ akk a sidi rebbi tiyita n uɛdaw di lḥayat nsen a baba rebbi ad ten-tqenɛeḍ a sidi rebbi di tikli yelhan an tawiḍ deg ubrid-ik a baba rebbi ma llan waytmaten yettidiren a sidi rebbi tudert ur llin ara leḥsab-ik a baba rebbi ad ten-tqeɛdeḍ ad ten-tseggmeḍ a baba rebbi seggem aytmaten d taysetmatin iwakken ad wenɛen wakken ad qeɛden a sidi rebbi ad ilin d lbaraka i tudert n Senil, i tudert n wiyaḍ a baba Rebbi ɛzizen akin ttẓallaɣ deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ akk ɣef li blocage n waytmaten d taysetmatin, ɣef wetmaten a Sidi Rebbi i yettidiren di tudert-is di lḥayat-ins di blocage i wakken ad rrẓen li blocage-agi yellan di tudert-is deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Merci Seigneur, Alléluia.

Atemanu, a Sidi Rebbi Ssaɛid, a Baba Rebbi deg yesɛan tudert-is agur, a Baba Rebbi di laks s l'oxygène deg leḥḥu, a Sidi Rebbi problème respiratoire di lewqat-agi, a Baba Rebbi ad d-taseḍ afus-ik ɣef les poumons-ines, a Baba Rebbi ad tekkseḍ ugur-agi, a Sidi Rebbi l'asthme-agi i yesɛa, au nom du Seigneur Jésus ad yettwaqceɛ, a Baba Rebbi aɛziz, a Baba Rebbi burek, a Baba Rebbi lḥayat-ines, tudert-ines, a Baba Rebbi les poumons-ines, a Sidi Rebbi ad as-d-txelqeḍ des poumons tijdidin des poumons iǧehden a sidi rebbi a sidi rebbi di leɛnag deg isem n yasuɛ lmasiḥ a baba rebbi xemmed lmuɛjiza di lewqat-agi a ṛṛuḥ lqudus ad tenreḍ argaz-agi times n ṛṛuḥ lqudus a sidi rebbi ccfa d ḥellu ad d-iẓẓel ɣef ufus afus-ik ad d-iẓẓel ɣef argaz-agi deg isem n yasuɛ lmasiḥ a ṭṭef ḥellu a gma au nom du Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Alléluia Azulek ma Rebbi ak ibarek, s'il vous plaît, priez pour mes enfants et mon mari. Euh, ad d-isers afus-is Sidi Rebbi akka donc euh, nẓal ɣef wetmaten-aɣ d ak-tnek ẓẓalet ɣef ɣef dderya-inu ẓẓalet ɣef argaz-iw i d-nna donc ad ẓẓalet aytmatin taysetmatin c'est une occasion on va prier pour euh, nos familles akka euh, tnawin akk di tẓalit Anawit i waculin akk n waytmaten d teysetmatin. Haliluya! A Baba Rebbi, ad k-nettẓalla, Sidi Rebbi, ɣef rraw n Sidi Rebbi akked wergaz, Sidi Rebbi, arraw n wetmaten-a d wergaz-is, a Baba Rebbi, ad tesserseḍ afus-ik, a Baba Rebbi, ɣef twacult-agi, iwakken d kečč ara d-inuben i lexṣaṣ n twacult-agi, ma yella lexṣaṣ, neɣ ils sont dans le besoin, Sidi Rebbi, je bénis cette. tifxamin s Rebbi burik a baba Rebbi tawacult-agi n ṛṛuḥ-ik a baba Rebbi ad d-iẓẓel ɣef twacult-agi n wetma-tneɣ ɣef argaz-is a baba Rebbi ad tekkseḍ imenɣan ad tekkseḍ akk iciddan yellan daxel n twacult-agi a baba Rebbi tu vas protéger cette famille a Sidi Rebbi tawaṣara n mmi-k ɛzizen Yasuɛ Lmasiḥ idammen-ik a Yasuɛ Lmasiḥ ad ilin d lemneɛ a baba Rebbi twacult-agi d kečč ara ibarken tudert-nsen lḥayat-nsen deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ Hallelujah Hallelujah Hallelujah

A Baba Ṛebbi, ɛiwen-itt deg umecwar ara telḥu i wakken ad texdem lebɣi-inek, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, Hallelujah, au nom du Seigneur Jésus, Hallelujah, Hallelujah. Alléluia. Fadma Bessalem, Azul Flak Egma, Pasteur Kabili, je vous salue, Messie, je vous. Ok, merci à vous, Rebbe akem ibarek.

d kečč a sidi rebbi ad d-isasen la sirinite la tronkilite a sidi rebbi baba rebbi ayen akk nissen iruḥen baba rebbi di lewqat-agi nekkni ur nezmir ara ad nɛezzi mi keččini d imɛezzi a sidi rebbi d kečči d imṣebber d kečč ara iɛezzin tiwaculin n bba wetmaten d testmatin i d-ittmaqalen di lewqat-agi au nom du Seigneur Jésus Alléluia Alléluia

Akka, d iciddan ad yerrẓen di tmurt-nneɣ, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Ṛebbi, akin nettẓalla ɣef ldeɛwessu i wakken ad terreẓ di tmurt-nneɣ. A Baba Ṛebbi, nẓul akin a Sidi Ṛebbi ɣef tmurt-nneɣ i wakken ad teḥlu, nẓul akin ɣef ayen xedmen akk wegdud azzayri s nnekmal-ines, a Sidi Ṛebbi, ɣef iseflawen ay ttunefken di leɛyudat, A Sidi Ṛebbi, d timcarḍin, d wayen d lmeqamat, d zziyara, d wayen icemten, d wayen yeffɣen lebɣi-inek, a Baba Ṛebbi, aḥnin, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, a Baba Ṛebbi, neldi tawwurt i lbaraka, i wakken, a Baba Ṛebbi, ddeɛwessu ad terreẓ di tmurt-nneɣ, a Baba Ṛebbi, d lbaraka-inek ad tessebleɛ ddeɛwessu, nẓul akkin i wakken agdud azzayri, a Baba Ṛebbi, ad d-telliḍ iẓri-ines, ad d-telliḍ, a Baba Ṛebbi, allen-is i wakken ad yeɛqel lebɣi-inek, ad yeɛqel tafat n Lmasiḥ-inek, Iwakken agdud azzayri ad d-yaki a Sidi Ṛebbi si ṭṭlam, si tderɣelt, a Baba Ṛebbi, si ṛṛuḥ n ddin, ad terẓeḍ akk ṛṛuḥ n ddin, leḥjab n ṭṭlam iɣummen allen-nsen, leḥjab iɣummen a Sidi Ṛebbi imdanen, a Baba Ṛebbi ɛziz, a Baba Ṛebbi nessutren leslak ɣef tmurt-nneɣ, nessutren ḥellu iwakken ddeɛwessu ad yeţṛeẓ di tmurt-nneɣ, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, au nom du Seigneur Jésus, Amen, Hallelujah.

Akka tiẓilla-nwen ad nẓal fell-awen deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Alléluia, Alléluia. Donc, Hussein Tarki Nekamen, priez pour notre couple afin d'avoir beaucoup plus de foi en Jésus-Christ. Alléluia. Baba Rabbi akin tẓala ɣef lkupel n gma-tneɣ Hussein, a Sidi Rabbi d-issuturen taẓallit ɣef lkupel-nsen. A Sidi Rabbi d kečč ara ibarken a Baba Rabbi lkupel-agi iwakken vraiment ad yennerni, c'est un couple béni a Baba Rabbi. Baba Rebbi, a tawaṣara n mmi-k ɛzizen Yasuɛ Lmasiḥ, ad tili fell-asen tekcat n yesnernin, ad n-tawiḍ di tmusni-inek, ad n-tawiḍ a Sidi Rebbi di timmad-ik, a Baba Rebbi, ad tawiḍ di lmeḥḍar-inek, iwakken ad nernin di tmusni n wawal-ik, ad k-issinen, ad k-id-mmagren, a Yasuɛ Lmasiḥ. Hallelujah, au nom du Seigneur Jésus, Hallelujah, Hallelujah.

ɣef wetmaten-a, ɣas d Ṛebbi d kečč ad d-imudden ḥellu, a baba Ṛebbi, ay Ameɣlal, lehlak-agi-ines, a baba Ṛebbi, ad iṛuḥ, a sidi Ṛebbi, akin ţẓallaɣ deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, a kra n win yesɛan aṭṭan ur nḥellu ara, a kra n win yesɛan une maladie chronique, a baba Ṛebbi, di lewqat-agi, au nom du Seigneur Jésus, a baba Ṛebbi, d kečč ara yesseḥlun taysetmatin d waytmaten, d kečč ara yesseḥlun wetmaten-a, a baba Ṛebbi, di lehlak-ines, a baba Ṛebbi, newwi-ţ-in ɣer lɛerc n nniɛma-ik, ay Ameɣlal, iwakken ad teḥlu

Gwakin lamala digi ines a sidi Rebbi i yesɛa baba Rebbi d kečč ara s-d-imudden ḥellu i urgaz agi Ḥasan a sidi Rebbi di lewqat agi d kečč i yessnen aṭṭan ines kečč i yeẓran lehlak is teẓriḍ liḥala ines i newwin a baba Rebbi facal ines ɛeggu ines newwin lehlak ines di lewqat agi a Yasuɛ Lmasiḥ di leǧruḥ ik a Yasuɛ Lmasiḥ tewwiḍ lehlekat nneɣ tewwiḍ deɛwessu nneɣ tewwiḍ aṭṭan nneɣ i di lewqat agi a tzeddmeḍ lehlaka d waytmaten d taysetmatin lehlak

ad yeḥlu deg waṭṭan-ines a sidi ṛebbi sers afus-ik a baba ṛebbi af waṭṭan-agi af maḥfuḍ a baba ṛebbi af argaz-agi i yesɛan aṭṭan a sidi ṛebbi sers afus-ik i wakken lḥellu-inek a baba ṛebbi a t-id-iẓur afus-ik a nezmer ay ameɣlal d kečč i d ameɣlal a baba ṛebbi ceggeɛ-d awal-ik awal-ik ad d-yawi tazmert ad d-yawi ḥellu ɣef argaz-agi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ a baba ṛebbi aṭṭan-is ad iṛuḥ lehlak-is ad iṛuḥ a sidi ṛebbi ad yefsi s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ a baba ṛebbi idammen-ik a Yasuɛ Lmasiḥ a t-ɣummen ad ten-nallen a baba Rebbi urgaz-agi, neẓẓul akin ɣef liman-ines i wakken ad yamen deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Haliluya, haliluya! Zahir Mexluf inek ẓẓalt ɣef la réouverture des églises en Algérie.

Akka aṭas saɛet i ihelken, aṭas i yesɛan apṛublem i tudert-nsen. A Sidi Ṛebbi ad d-isers afus-is. A Baba Ṛebbi wwiɣ-ak-in di lewqat-agi, L'église en Algérie, a Sidi Ṛebbi, wwiɣ-ak-in agdud-ik, liḥala n tmezdayt-inek, a Sidi Ṛebbi, di tmurt-nneɣ, a Baba Ṛebbi, d kečč ara ibeddlen liḥala n wegdud-ik, d kečč ad d-yawin, a Baba Ṛebbi, abeddel, kra n allen n yimḍebbren n tmurt-nneɣ, a Sidi Ṛebbi tenniḍ ma yella agdud-iw win i t-id-yettwabder yisem-iw, iẓẓul iɛenna, yeṭṭaxxer i lecɣal-is n diri, ma yella itub, ma yella izzi-d tamuɣli-s ar ɣur-i, tenniḍ a baba Ṛebbi aḥnin di Deux Chroniques sept quatorze, tenniḍ a t-barkeɣ u ad sseḥluɣ tamurt-is, a baba Ṛebbi nessuturen i wakken ad tesseḥluḍ tamurt-nneɣ, i wakken a baba Ṛebbi tamurt-nneɣ a Sidi Ṛebbi ad tili d tamurt a baba a rebbi ttbaraken mačči d tamurt i neɛlen mačči d tamurt a baba a rebbi ɣelqen i lmasiḥ-inek ma baba a rebbi ad teldi tawwurt a baba a rebbi ad teldi tmezgida-inek a baba a rebbi d kečč ara yennalen akk imḍebbren n tmurt-nneɣ i wakken a sidi a rebbi ad dispoziḍ le cœur-nsen a ta crainte a baba a rebbi pour la réouverture des églises di tmurt-nneɣ ad d-tawiḍ ḥellu deg waytmaten d taysetmatin merra ihelken a sidi a rebbi i wid yettwajerḥen wid ifecclen wid yeɛyan a sidi a rebbi a baba a rebbi d kečč a sen-d-ifken ḥellu deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Haliluya! Haliluya! Dda Muḥend ma nṣara inek euh, mi ṣara nzul fell-ak a Dda Muḥend netteslimen aṭas fell-ak donc inek prier pour moi euh, pour ma maladie a Sidi Rebbi ɛziz bwakin Dda Muḥend bger ifassen-ik a Baba Rebbi d Ameɣlal ay telliḍ si Sidi Ṛebbi tu es le même et tu ne changes pas Sidi Ṛebbi d win iḍelli d win n wass-a sers afus-ik a Dda Muḥend akka ɣef uqerruy-nnek ad neẓẓal s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ a Baba Ṛebbi wwiɣ-n lehlak n Dda Muḥend di lewqat-agi a Baba Ṛebbi aḥnin wwiɣ-n aṭṭan-ines wwiɣ-n lehlak-ines a Baba Ṛebbi d kečč ara t-ibarken d kečč ara t-isseḥlun d kečč ara s-d-ifken a Sidi Ṛebbi tazmert lǧehd n ilemẓi ay Ameɣlal a Sidi Ṛebbi aɛziz a Baba Ṛebbi d kečč tenniḍ wid yetteklen ɣef Umeɣlal Ad ttazzalen ur fčalen ara, ad lḥun ur ɛeggun ara, a Sidi Ṛebbi ɛziz, d kečč ara s-d-ifken ḥellu, a Baba Ṛebbi i urgaz-agi, a Sidi Ṛebbi Dda Muḥend di lewqat-agi, burek a Baba Ṛebbi s ṣṣeḥḥa-ines, burek aɣ tudert-ines, burek aɣ lḥayat-ines a Sidi Ṛebbi, ṭṭef-as afus, a Baba Ṛebbi efk-as lǧehd a Sidi Ṛebbi, kkes-as akk facal d ɛeggu yellan di tudert-ines d ṣṣeḥḥa d ṣṣu, au nom du Seigneur Jésus, Hallelujah.

Eh, sidi rebbi tawacult-ines a baba rebbi akk lifinons-ines a sidi rebbi suturen a baba rebbi wakken argaz-agi ad tesubbeḍ a sidi rebbi lbaraka-inek a baba rebbi n ṛṛuḥ i tid n lǧessa sidi rebbi nsers afus-ik a baba rebbi af argaz-agi au nom du Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Alléluia soyez bénis Alléluia Alléluia. Bɣiɣ akka ad nekfu ccna-agi i d-iqqaren agellid-iw d Yasuɛ Lmasiḥ, d netta i d agellid-nneɣ kan ay atmaten taysetmatin. Ibɣa ad ken-ǧǧeɣ ccna-agi, ad wen-iniɣ qqimet i lehna di talwit n Yasuɛ Lmasiḥ ar tikkelt niḍen ma yebɣa Yillu. Fekkeɣ lbaraka n Sidi Rebbi fell-awen. Agellid-iw d Ɛisa i d-yefka Rebbi d amsellek-iw.

Weḥd-k kan a lɛaḍima, weḥd-k ccan, weḥd-k tazmart d leqder d wayen akk yellan. A Baba Ṛebbi ad sfuggleɣ isem-ik, ad sfuggleɣ isem-ik tameddit-agi ay Ameɣlal. Ɣef wakken telliḍ ad k-iniɣ tanemmirt imi d Ababat, imi d Anemit d Ṛṛuḥ Lqudus. Tanemmirt a Yasuɛ Lmasiḥ! Mi d kečč i d-yerran iẓri iderɣalen, d kečč i yesseḥlan tirwiḥin-nneɣ, d kečč i ɣ-d-ileddin iẓri di rruḥ, ay Ameɣlal, nuɣal ad nettwali yes-k, ay Agellid igelliden. Halelluya! Halelluya!